תפילה איז זייער א שטארקע זאך ביי כלל ישראל, ס'נעמט אויף א גרויס חלק פון אונזער לעבן, ס'איז זייער וויכטיג צו דאווענען, די שאלה איז וואס טוט מען ווען מען דאווענט? וואלסטו געוואלט מיינען אז אונז פרובירן צו טוישן אייבערשטער? קען מען דען טוישן די אייבערשטער? פארוואס זאל די אייבערשטער טוישן זיין פלאן? אז די אייבערשטער'ס פלאן איז סאך העכער און גרעסער פון אונז אלע, פארוואס זאל ער טוישן נאר ווייל דו האסט געבעטן? און צו גיין נאך שטערקער, אונז ווייסן ס'דא אזאך וואס הייסט מקבל זיין באהבה, און זאגן גם זו לטובה, סאו לאמיר זאגן א מענטש איז חס ושלום קראנק געווארן, און ער בעט די אייבערשטער זאל אים שיקן א רפואה, איז פארוואס זאלסטו בעטן די אייבערשטער? זאג גם זו לטובה! די אייבערשטער האט דיר געשיקט א קראנקייט טייטש אז דאס איז די בעסטע זאך פאר דיר, ווען נישט וואלט עס נישט געשען צו דיר. סאו. סאו ס'קוקט אויס ווי תפילה איז ממש א הפך פון אמונה, ווייל טאמער דו האסט עכט געגלייבט וואלסטו נישט געבעטן. איז לאמיר גיין נאך ווייטער, אסאך מאל א מענטש חס ושלום ווערט קראנק, און ער ווערט זייער קראנק, און מען גייט מ'מאכט א גאנצע קאמפיין צו דאווענען פאר אים, מען הענגט צעטלעך אין אלע שולן אין אלע גאסן, און מען שיקט ארום מעסעדזשעס, ווייסט, מען זאל דאווענען פאר דער איד, איז וואס מיינסטו מען טוט דא? דו מיינסט אז היות יעדער איינער גייט יעצט דאווענען זאל מען מיט אזוי דרייען א קאפ די אייבערשטער ביז זיי זאגן אקעי אקעי איך העל אים אויסהיילן? עס מאכט דאך נישט קיין סענס. און און ס'איז נאך מער ווייל אסאך מאל איז דא ווען א מענטש חס ושלום איז קראנק געווארן און מ'האט געמאכט א גאנצע קאמפיין מ'האט געדאווענט פאר אים און ער ווערט אויסגעהיילט און נאכדעם זאגן מענטשן אה קוק מ'האט אזויפיל געדאוונט און ברוך השם די תפילה האט געארבעט. און נאכדעם איז דא א צווייטע מענטש וואס איז חס ושלום קראנק געווארן און מ'האט אויך געמאכט א גאנצע קאמפיין פאר אים און מ'האט געדאוונט פאר אים און דער מענטש איז געשטארבן די קראנקייט האט אים געהארגעט. לכאורה איך פארשטיי נישט דא זאגסטו די תפילות האט געהאלפן און דא די תפילות האט נישט געהאלפן וואס גייט דא פאר? סאו. קומט עס צוריק צו די זעלבע שאלה, וואס איז תפילה? וואס טוט מען ווען מען דאווענט? יעצט ס'איז דא אזעלכע מענטשן וואס ווילן טענה'ן אז די סיבה פארוואס א מענטש ווערט יא געהאלפן ביי תפילה און איינער ווערט נישט געהאלפן איז ווייל טאמער דו האסט עס געמיינט ערענסט, טאמער דו האסט עכט געגלייבט, דעמאלטס ווערסטו געהאלפן. סאו יעדע מאל כ'האב געהערט די זאך, כ'האב עס אלץ אנגעקוקט מאדנע, איז כ'האב געפרעגט האסט א מקור פאר דעם? תירוץ איז ניין, ווייל עס איז נישט דא קיין מקור. און ס'איז זייער מאדנע ווייל ס'איז דא מענטשן וואס אויך שטייען אויף פינעווע פארטאגס צו פירע פארטאגס, צו דאווענען, סאו דער מענטש וואלט געקענט שלאפן, אבער ער איז אויפגעשטאנען צו דאווענען, און ער איז נישט געהאלפן געווארן נאכן אויפשטיין פארטאגס און דאווענען, סאו לכאורה איז ער אויפגעשטאנען פארטאגס ווייל ער האט נישט עכט געגלייבט, ווייל דאס וואס מענטשן טוען שכל'דיג, סאו קענסטו זען אליינס ווען דו הערסט פון אזעלכע מענטשן וואס רעדן אן קיין מקור, און זיי רעדן פשוט אן קיין שכל אויך נישט, איך דארף עס פשוט זאגן ווייל ס'איז אזויפיל מענטשן רעדן דערפון אזוי כאילו ס'איז געווארן אזא פאפולער זאך, לכבוד דעם האב איך עס געמענטשענט, אבער ס'איז נישט קיין אמת'ע זאך, ס'איז שקר וכזב. און נישט נאר דאס, האפנטליך ביי סוף דרשה וועל איך ווייזן א גמרא וואס די גמרא שרייבט פונקט פארקערט, ווייזן אז מ'טאר אפילו נישט אזוי רעדן. סאו, פרעגט זיך די קשיא וואס איז תפילה? און נישט נאר דאס, ווייל טאמער דו מיינסט אז די טוישט די אייבערשטער און מלאכי שטייט כי אני ה' לא שיניתי, די אייבערשטער זאגט ער טוישט זיך נישט, ס'איז נישט דא אזא זאך ווי טוישן ביי'ן אייבערשטן, ביי אונז איז דא א זאך ווי טוישן, ביים באשעפער איז נישט דא א זאך ווי טוישן, סאו אויב אזוי וואס איז תפילה? די תירוץ איז לא לחובת הלבבות, און האבן דא אנדערע ספרים, דא ספר ויקרא, און פון קבלה וואס דיקט עס אויס נאך שטערקער, אז ווען מען דאווענט טוישט מען זיך, און דורך דעם וואס מען טוישט זיך, דורך דעם קען זיך טוישן די מצב. אבער די עיקר דאווענען איז זיך צו טוישן. איז לאמיר אננעמען אזוי, ווען מען זאגט דאווענען טייטש מתפלל, יא, מען גייט מתפלל זיין. סאו איינער זאגט הנה אנכי הולך להתפלל. יעצט, פון ווי קומט די ווארט התפלל? ווי זעט מען עס די ערשטע מאל אין די תורה? די ערשטע מאל אין תורה איז פרשת ויחי, עס שטייט ויאמר ישראל אל יוסף, ווען יוסף האט געברענגט מנשה און אפרים האט יעקב געזאגט פאר יוסף, ראה פניך לא פללתי, דא שטייט די ערשטע מאל די ווארט פון פללתי און אז דו ווייסט וויאזוי לשון קודש ארבעט, מען לייגט צו א אות פון צום אנהויב צו צום סוף, טוישט עס די ווארט, אדער ס'מיינט ס'מאכט די ווארט שטערקער און גרעסער, באט די מקור פון די ווארט, די עיקר מקור, איז די שורש הדבר, און די ווארט, די שורש איז פללתי. נאר אז דו ווילסט זאגן אז די פללתי מיינט געטוישט, שטימט נישט די גאנצע פסוק. ראוי פון איכה לא פללתי, כ'האב נישט געטוישט מיינס, ס'מאכט נישט קיין סענס. סאו וואס טייטש די ווארט לא פללתי? אז ס'איז מיר ניטאמאל בייגעפאלן אין די טיפסטע חלום. אזא מין לשון איז עס. ווייל די ווארט פללתי. וואס מספלל קומט פון וואס מספלל איז פון פללתי, טייטש טיף אריינגעטראכט. ווייל ווען א מענטש דאווענט וואס ער טוט איז ער טראכט אריין, ווער איז דער וואס שיקט מיר די אלע זאכן און פארוואס דארף איך עס? צו עס מסביר זיין. ווען א מענטש. בעט פאר פרנסה, ער בעט פאר געזונט. יעצט וואס טרייסטו דיר צו טון? דו ווילסט באקומען פרנסה, דו ווילסט די אייבערשטער זאל דיר שיקן פרנסה. יעצט שטעל דיר פאר די אייבערשטער שיקט דיר פרנסה, און נאכדעם גייסטו אן דיין לעבן ווי א פרייע פויגל. וואס האסטו אויפגעטון? איז די זאך פון דאווענען איז פאר אונז איינצוזען, פאר אונז דורכצוטראכטן,

און דאס וואס מען טוט ביים דאווענען, מען טוישט זיך, יעדע מאל מען דאווענט טוישט מען זיך, יעצט די גמרא שרייבט אז יצחק און רבקה האבן נישט געהאט קיין קינדער א לאנגע צייט, און זיי האבן געדאווענט און געדאווענט און געדאווענט און זענען געהאלפן געווארן, עס שטייט דארט אז וואס איז פשט פון דעם, ווייל באשעפער וויל א מענטש זאל דאווענען, ווייל באשעפער געבט פאר א מענטש פראבלעמען כדי ער זאל דאווענען כדי ער זאל עס קענען געבן, איז זייער אסאך מענטשן ווייסן טאקע די איידיע פון טוישן די אייבערשטער, דאס געשעט נישט, די איידיע איז אז די אייבערשטער מאכט א זאך, און ער מאכט א שלעכטע זאך האט ער עס געמאכט אויף איין וועג, אבער ער האט עס געמאכט אויף א וועג מען זאל עס קענען טוישן, סאו די זאך איז נישט אזוי ווי מען זאגט אין ענגליש אבסאלוט, ס'איז נישט כאילו אזוי איז עס, יעדע זאך קען זיך טוישן, ווייל די אייבישטער האט עס אזוי אוועק געשטעלט. סאו זייער סאך מענטשן מיינען אז דאווענען איז געמאכט געווארן, די אייבישטער געבט פראבלעמען ווייל ער וויל אונז זאלן דאווענען פאר אים, און דורך דעם וואס מען דאווענט שיקט די אייבישטער די זאכן. אבער ס'פעלט דא עפעס, ווייל פארוואס זאל די אייבישטער דאס אזוי טון? די תירוץ איז ווייל די אייבישטער וויל דו זאלסט נענטער ווערן צו אים, און דורך דעם וואס דו דאווענסט זעסטו איין אז ער איז דער וואס שיקט עס, און דו זעסט אויך איין פארוואס דו דארפסט עס, ווייל דו ווילסט זיין נענטער מיט אים. און דו קענסט זען ביי שמיני עשרה אויך, ווען מען דאווענט שמיני עשרה, מען בעט די אייבערשטער יעדע זאך און גלייך נאכדעם זאגט מען א ברכה, סאו לאמיר זאגן מען האט געבעטן פאר רפואה, רפאיני השם ונא רפאי, ברוך אליני ווייס גיב פרנסה, גלייך נאכדעם ברוך אתה השם רווח כל עם ישראל, ברוך אתה השם מברך השנים, האסט דאך נאכנישט באקומען די רפואה, טאמער א מענטש חס ושלום איז קראנק, ער האט דאך נאכנישט באקומען די רפואה, וואס דאנקסטו? קודם בעט, און אז די אייבערשטער שיקט די רפואה דאנק. וואס ווייסטו פון דעם אז תפילה איז אמונה? איך גלייב אז דער אייבערשטער איז דער וואס שיקט און פירט. סאו זעסטו אליין אז די גאנצע זאך פון תפילה איז אלעס פאר אונז זאלן ווערן נענטער צום אייבערשטן. און דער תניא זאגט אויך, און בכלל ביי חסידים פון בעל שם טוב איז זייער שטארק געווען די זאך פון תפילה אז די עיקר תפילה איז דביקות. אונז זאלן ווערן דבוק צום אייבערשטן. איז יעצט לויט קבלה איז קודם סאך טיפער וויפיל איך פארשטיי און וויפיל מען קען עס זען פון אויבערפלעכליך, אבער לויט קבלה קומט אויס די זאך איז אזוי, ווען אונז דאווענען וואס אונז טוען אונז טוישן זיך און דורך דעם וואס אונז טוישן זיך ווערן אונז א כלי הראוי למקבל, איז ממילא קען די ברכות אראפקומען אויף די ריכטיגע וועג, ווייל ס'שטייט אז די אייבערשטער האלט מיין שיקן ברכות. און די בעל שם טוב האט געזאגט אז מיר א ברכה קומט נישט אראפ אויף די ריכטיגע וועג ווערט עס די גרעסטע קללה. געבן א סימפל משל, לאמיר זאגן א מענטש איז אין א טונקעלע צימער, עס איז זייער טונקעל, און אויף איינמאל גייסטו עפענען אויף די טיר און די זון שיינט אים אריין גלייך אין פנים אריין, קען ער חס ושלום בלינד ווערן. סאו דאס טייטש ס'איז געקומען די ברכה, די מענטש האט געוואלט ווערן ס'זאל ווערן לעכטיג, סאו די ברכה איז אנגעקומען, אבער ס'איז אנגעקומען אויף די נישט ריכטיגע וועג, ממילא ווערט עס די גרעסטע קללה. סאו לויט דעם וויפיל מען קען פארשטיין פון קבלה אז דאס וואס מען טוט ווען א מענטש דאווענט טוישט ער זיך, ער זעהט איין דער וואס אז ווער איז דער וואס שיקט און פארוואס איך דארף עס, ווערט ער א כלה ראויה למקבל, ממילא קענען די ברכות אראפקומען. יעצט ס'איז דא א גמרא אין בבא בתרא דף קיט סמך ד' עמוד ב', און די גמרא שרייבט ס'איז דא דריי זאכן וואס יעדע מענטש ווערט נכשל יעדן טאג, איינס איז הרהור עבירה, עיון תפילה און לשון הרע. יעצט הרהור עבירה ווייסט יעדער. וואס איז אין אין לשון הרע ווייסט יעדער וואס איז אי אין תפילה. זאגט רש י דארט אז אי אין תפילה טייטש אז א מענטש בטבע ווען ער ענדיגט דאווענען טראכט ער צו זיך אז היינט גייט מיין טאג דורך גיין ווען כ'האב אזוי גוט געדאווענט און מ'טאר דאס נישט טון אבער יעדער איינער ווערט נכשל. און נישט נאר דאס, נכשל, יעדן טאג געשעט דאס צו א מענטש, עס קומט ארויף אויפן דעת פון א מענטש טראכטן אז ווייל איך האב געדאוונט, וועגן דעם גייען זאכן זיין גוט, אדער וועגן דעם זאכן זענען גוט, אז מען טאר עס נישט טון. פארוואס טאר מען עס נישט טון? ווייל די גאנצע זאך פון דאווענען איז פאר אונז צו ווערן נענטער צום אייבערשטן, און מען קען נישט ווערן נענטער צום אייבערשטן אויב מען האט גסות רוח, אז מען האלט ביי זיך אז מען איז א יש. די איינציגסטע וועג וויאזוי מען קען זיין נאנט צום אייבערשטן דורך דעם וואס מען האט ביטול, און דורך דעם וואס א מענטש איז זיך מבטל פארן אייבערשטן קען ער ווערן נענטער צום אייבערשטן, סאו ווען א מענטש גייט און ער טראכט צו זיך אז די סיבה פארוואס זאכן גייען גוט איז ווייל איך דאווען אזוי גוט, טייטש אז ער ווערט א בעל גאווה האט אין זיך גסות רוח, ער פילט כאילו איך האב עפעס א שותפות אין דעם, ס'איז דא דער אייבערשטער און איך בין דא א שותפות, איז וועגן דעם טאר מען דאס נישט טון. סאו מילא יעצט איז ערשט צו פארשטיין אז די אלע מענטשן וואס זאגן אז די סיבה פארוואס א מענטש ווערט יא געהאלפן ביים דאווענען און איינער נישט איז ווייל דער מענטש ווערט געהאלפן ווייל ער האט עכט געגלייבט, די גמרא אין בבא בתרא שרייבט פונקט פארקערט. לויט די גמרא אין בבא בתרא טאר מען נישט אזוי טראכטן. אבער ס'איז א נארמאלע זאך א מענטש זאל אזוי טראכטן, סאו ווער נישט דערשראקן אז דו טראכסט אזוי. יעצט, א מענטש קען דורכגיין זיין גאנץ לעבן און קיינמאל נישט כאפן וואס תפילה איז. און ס'דא מענטשן וואס דרייען זיך ארום און זיי מיינען אמת'דיג אז מ'גייט דא טוישן די אייבערשטער. נאר דאס איז א טעות גמור, דו גייסט נישט טוישן די אייבערשטער, די אייבערשטער טוישט זיך נישט. יעצט דא אנדערע מענטשן וואס ווייסן יא אז דאס וואס שטייט אין גמרא, און ס'דא אפילו ספרים וואס רעדן פון דעם אז די אייבערשטער שיקט פראבלעמען פאר א מענטש ווייל די אייבערשטער וויל מען זאל דאווענען, באט ס'פעלט אין דעם צו פארשטיין די נקודה פארוואס דאס איז. יא די אייבערשטער טוט דאס טאקע, אבער פארוואס די אייבערשטער טוט דאס איז כדי אונז זאלן ווערן נענטער צו אים, נישט אז דו זאלסט באקומען דיינע זאכן און זאלסט דיך גיין לעבן דיין לעבן און לעבן א שוואוילטאג. ניין, דער אייבערשטער וויל דיך געבן, דער אייבערשטער וויל געבן פאר יעדעם איינעם, אבער ער וויל זאלסט וויסן פון וואו ס'קומט און ער וויל וויסן פארוואס דו ווילסט עס האבן, ווייל ער וויל זאלסט ווערן נענטער מיט אים. סאו מיט דעם וואס א מענטש וועט האבן פרנסה און א מענטש האט געזונט און א מענטש האט די לעבן פארט אים גוט, קען ער דינען די אייבערשטן ברחבת הדעת, קען ער ווערן נענטער צום אייבערשטן, ער קען פילן די נאנטשאפט צום אייבערשטן. סאו מילא די עיקר פון תפילה איז אמונה, תפילה איז אמונה. און בעל שם טוב האט אסאך גערעדט פון דעם. יעצט צוריק צו קומען צו די קשיא איך האב געפרעגט פון אנהויב, אז טאמער עס איז געשעט עפעס צו א מענטש וואלט ער נישט געדארפט זאגן גמ ז לטובה, איז יעצט אז דו פארשטייסט וואס דאווענען איז אז דאווענען און טויש מען זיך, פארשטייסטו אנדערש אז מען דארף דאווענען ווייל מען דארף זיך טוישן, און מען דארף נאך אלץ זאגן גמ ז לטובה. און וואס נאך מ'דארף זאגן גם זו לטובה, נישט אריינצוטראכטן צו די תפילה האט יא געהאלפן אדער נישט געהאלפן, ווייל טאמער א מענטש האט געבעטן און ער איז געהאלפן געווארן, שרייבט דאך די גמרא אז די טבע פון א מענטש זאל טראכטן, ער טראכטן אז ס'קומט וועגן כ'האב געדאווענט אבער מ'טאר דאס נישט טון, ס'איז א נארמאלע זאך ס'געשעט אבער מ'טאר עס נישט טון, און טאמער די מענטש איז נישט געהאלפן געווארן דארף ער וויסן אז גם זו לטובה, קיין איין תפילה ווערט נישט פארהוילן. דו זעסט נישט יעצט וואס איז געשען מיט דיין תפילה, אבער קיין תפילה ווערט נישט פארהוילן, און אז תפילה איז געמאכט געווארן דוקא פאר אמונה, איז דו דארפסט ווייטער דאווענען כדי דו זאלסט ווערן נענטער צום אייבערשטן, און וואס ס'געשעט דארט דארף מען זאגן גם זו לטובה. איך האף ענק אלע פארשטייען, האטס א גוטן טאג.